Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidiau, llefarydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth. Diolch, uh, Llywydd. Weinidog, mi fyddwch chi yn uh, ymwybodol bod grŵp o sefydliadau uh, wedi sgwennu at Brif Weinidog y Deyrnas Unedig uh, ynglyn â mesurau warchod gweithwyr iechyd a gofal rhag uh, y feirws. Maen nhw'n dweud bod camau i leihau trosglwyddiad o'r feirws drwy'r awyr wedi bod yn annigonol, ac maen nhw'n galw am wella safon awyru ac am newid canllawiau PPE er mwyn gwarchod y gweithlu. A wnewch chi fod yn rhagweithiol wrth ymateb i'r galwadau yna, cydnabod bod yn dealltwriaeth ni o drosglwyddiad drwy'r awyr wedi newid yn fawr iawn dros y flwyddyn diwetha, ac y dylen negeseuo iechyd cyhoeddus yn ogystal â chanllawiau gwarchod staff

variant of the virus, the Kent variant, in place as the dominant variant in Wales. But the latest review showed that our current standards are appropriate, but as ever, they're always under review. Diolch. Dwi am droi at effaith hir dymor Covid-19 rwan. Mae'n mae wych bod y broses frechu yn datblygu'n dda, ond mi fydd o lawer wrth gwrs yn aros yn hir iawn cyn cael brechiad yn cynnwys pobl ifanc. A mae'n nhwtha yn agored i risg acute, difrifol, uh, fel dyn ni wedi weld yn y ffordd mwyaf poenus yn Ynys Môn dros y dyddiau diwetha yn sgil marwolaethau dau ŵr ifanc, Kevin Hughes a Hugh Gethin Jones, a dwi'n gwybod mod i'n siarad ar ran y Senedd i gyd wrth anfon yn cydymdeimlad at eu teuluoedd nhw heddiw. Ond i'r rheini fydd yn ddigon ffodus i beidio a datblygu salwch difrifol, da ni'n dod i ddeall mwy a mwy o hyd am beryglon Covid hir. Rwy'n mi nes i gyfarfod yr wythnos yma efo mudiad Long Covid Wales a trafod yr angen am uh, lawer mwy o buddsoddiad mewn gofal uh, Covid hir, sy'n wahanol i rehab ôl y Covid. Mae eisiau gofal iechyd i ddioddefwyr long Covid, a dwi'n nodi heddiw mae'n digwydd bod bod yna 3 chwarter miliwn ychwanegol wedi glustnodi yn yr Alban ar gyfer gofal Covid hir. A gawn ni ymrwymiad o fwy adnoddau gynnig y gofal yma ac yn allweddol i sicrhau fod o ar gael ym mhob rhan o Gymru achos ar hyn o bryd da chi'n llawer mwy uh, tebygol o gael unrhyw fath o ofal os da chi'n byw yn y de ddwyrain.

mae yna'n dal ddiffyg dealltwriaeth, dwi'n meddwl, o, o ba mor galed mae Covid yn, yn gallu taro pobl. Hyd yn oed os di pobl ddim yn gorfod mynd i'r ysbyty, mae'n gallu cymryd wythnosau lawer i, i rai pobl dod, dod dros symptomau cychwynnol. Dwi wedi clywed am un ddynas yn benodol yn cael ei bygwth efo camau disgyblu gan ei chyflogwr. Uh, oni bai i bod hi'n ôl yn y gwaith o fewn uh, pythefnos. Mae hi'n digwydd bod yn well erbyn hyn, ond mi gymrodd fus iddi Um, mae rhan fwyaf o, o gyflogwyr yn bod yn gyfrifol, ond efo bob math o straeon uh, i'w clywed am weithwyr yn cael cais i ddefnyddio gwyliau blynyddol i hunan ynysu neu anwybyddu cais i hunan ynysu yn llwyr, a newch chi fod yn gwbl gadarn ar y mater hwn a gwthio am gamau erlyn os oes angen, uh, allaf fod mor ddifrifol a, a corporate manslaughter hyd yn oed yn yr achosion mwyaf difrifol, os oes yna dystiolaeth glir